Aw le, kan hriat theuh angin tunlai chu Mizoram chhungah ruah a sur nasa em em a, hmun hrang hrangah leimin nasa tak leh inchim hriat tur a awm zul mai. Hei vang hian sorkar pawhin kan him zawk nan school naupang chawlh a puang hial a ni. Sorkarin a invenna tura a sawi tel loh thil pawimawh em em ka sawi ve duh chu. Mi tam tak hi chu kan mut dawn hian saruak lek lekin thawmhnaw pan te kan inbel thin a, a then chu hak loh zan, lo hmang te pawh kan awm thei. A hun lai te a ni bawk a, tun fur pui ruah tui tam lai hi chuan thil tha lo a lo thlen thut pawh a, tlan chhuah nghal pui tlak i inbel hram hram ang u. Thawmhnaw pangai kan hak chhung kha min nghak dawn si lo tih te hi kan lo sawi ve lawk a ni e. Royal Air Force Senior Commander Goddard-a thil tawn mak tak mai kha. Kum sangkhat zakua sawmthum panga khan Royal Air Force Officer Victor Goddard-a chuan thlawhna a khalh laiin thil mak tak mai sawi fiah ngaihna pawh a hriat loh chu a tawng ta tlat mai. Chu a thil hmuh chuan a ṭhawng em em a ni. Indopui pahnihna lai vela thil thleng kha a ni a, Victor Goddard-a chuan Andover, England-a an Air Base aṭang chuan thlawhna chu khalh chhuakin Him takin Edinburgh, Scotland Air Base chu a thleng a, a hnai thei ang ber a kal turin Scotland-a Air Base hlui Gem lam kawngah chuan a thlawk a. Thil pawimawh tia rei lo te a awm hnu chuan thlawk let leh turin England lam pan chuan a kalna kawng ngaiah chuan a thlawk haw a. Rei lo te a thlawh hnuah van sanga a awm lai tak chuan thli leh ruahpui chu nasa takin a lo thawk ta chiam mai a. Cheque te pawh nasa takin a tla a, tichuan chu ruahpui nasa em em mai chu thawk leh khatan a lo reh leh ta duak mai a. Ruah sur lo ang mai hian ni pawh a lo sen sa vut tawh a ni. Thli vang chuan a thlawk hniam deuh a, chutah an hawi chhuak chu. Thlawhna atang chuan Scotland rama Jemp Airfield chu chiang takin a zuk hmu a, mak a ti kher mai. He a thil hmuh hi mak a tih em em chhan chu he thlawhna ṭum hmun hi rohsan tawh a ni a, a kal lam pawh khan a hmu ngei a, mahse hnimin a bawhkhah vek tawh avangin a chhia in a hnawk hle kha a nia. A haw leh lamah kha tianga mawi em em maia airfield thar hlak anga a hmu kha mak a ti hle a ni. Chu airfield chu a lo thar vuk ringawt lova, thlawhna pali lai a lo awm bawk a, Royal Air Force thlawhnate ang lo takin an thlawhnate chu an hnawih eng a, mechanic te pawh an lo phu suau suau a, form pawl mawi tak an ha a, an form te chu kum sangkhat zakua sawmthum panga vela an fashion nen chuan a inang lo hle a ni. Bakah Royal Air Force. Mechanic te hian form uk hi heng hun laia an hak ber thin a ni a, chu thlawh theihna pali zinga pakhat phei chu khawi atanga an lak luh nge niang aw tia mak ti em em a a en mek lai chuan thli leh chhum dum khuih mai chu vanah a lo lang leh nasa tawh si a, hmanhmawh takin England lam pan chuan a thlawk haw ta a ni. He thil a hmuh atanga kum li kum nga vel hnuah James Airfield chu siam that chho leh a ni a. Officer Victor Goddard a lo hmuh dan ang chiah chiah khan siam a ni. An thlawhna te pawh chu rawng eng an hnawih a, kum rei lo teah mechanic te form pawh a pawlin an thlak a ni awm e. Officer Victor-a khan thil lo la awm tur a hmu tak tak nge a phuah chawp mai mai? Engmah proof a awm si lo va. Mahse, a thil sawi chuan mi tam tak mak tih leh ngaihven a hlawh hle a. Indohpui lai chuan thil mak tak tak a thleng thin a. Sipai thi tawh thlarau hmuh te pawh an tam a, an insawisik nasa thin. Mahse, Air Force Commander Victor-a thusawi zet hi chu mak an ti hle a ni. Hei chauh pawh hi a ni lova, kum sangkhat zawkua sawmli paruk khan thil mak tak Goddard-a chungah hian a thleng leh a. Kum sangkhat zakua sawmli pathum khan South East Asia enkawl turin India ah an post a. Shanghai ah party na a awm laiin officer pakhat mumang an sawi chu a lo hria a. Chu officer chuan Sir Goddard a chu mi pahnih leh hmeichhe pakhat nen Tokyo lam pana an thlawhna kawngah chhiatna rapthlak tak an tawk a, thlawhna tla ah an thih thu a sawi a. Chumi zanah chuan Tokyo lam pana thlawk chhuak leh nghal tur a ni a. Goddard-a chuan mi pahnih leh hmeichhe pakhatin Dakota Airfield-ah chuan an lo nghak ngei a, a thlawhna a chuang tur chu an ni chiah bawk tih a hriat chuan mak a ti hle a. Amaherawh chu Goddard-a te chu an thlawk chhuak ta tho a, vanduai thlak takin an thlawhna pawh chu a che sual ta a. Amaherawh chu chu officer pa mumang ang lo tak chuan tumah thi leh hliam na lutuk an awm lo thung. He chanchin hi Saturday Evening Post ah chhuah a ni nghe nghe. Vanduaina leh thil mak tam tak tawk mahse, Senior Commander Goddard-a hi kum sawmkua pariat vel mi a niin a chenna inah a boral a. An hna ang hi hlahawm viauin lang mahse Indopui pahnih laia thlawhna khalh dam chhuak tih takah sawi tur a ngah hle a. Heng avang laia a thil tawn tuna ka sawi chauh lo pawh lehkhabuah te ziakin an chhuah hial a ni awm e.